Adamlaryň toprakdan ýaradylyşy ýaly, topraga gaýdyp gelerler. Kuranda aýatlarda adamlaryň ölümden soň direljekdigi we Kyýamat güni gelende adamlaryň sorag-jogaba çekiljekdigi aýdylýar. Dünýäde ölümi dadyp görmejek janly zat ýokdur. Her kim bir gün ölüm bilen ýüzbe-ýüz bolar. Ömri näçe dowam etse-de, durmuşynda näme etse-de, soňy ölümdir. Ölüm ýaşamak ýaly tebigydyr. Muny üýtgetmäge Allatagalladan başga hiç zadyň güýji ýetmez. Biz bu gün ölüme dini tarapdan däl-de, ylmy tarapdan bakarys. Bir pikir ediň, Älemiň dörän ol ilkinji pursadyndan, ýagny uly partlamadan bäri geçen on üç bütin ýüzden segsen iki milliard ýyl boýunça, Hatda bir sekunt hem bar bolmadyk. Uly partlamadan doglan pursadymyza çenli kiçijek bir pursadymyz, aňymyz, ýokdy. Iň bolmanda soňky dört milliard ýylda milliardlarça adam, haýwan we beýleki ýaşaýyş görnüşleri biz dünýä inmezden ozal ýaşapdy. Şeýlelik bilen älem biz ýok wagtymyz hem bardy. Soň bolsa birden aňymyz döräp bar bolup başladyk. Ilkinji ýadymyz ejemiziň ysy ýa-da kakamyz bilen oýnan oýnumyz bolup biler. Ýöne älemiň barlygyndan bäri ilkinji gezek özümizden, daş-töweregimizden we älemden habarly bolup başladyk. Munuň sebäbi nerw ulgamymyz emele gelýär we daşky gurşawdan gelýän signallary düşündirip, We olara jogap berip bilmegidir. Muny bilýäs, sebäbi koma wagtynda ýa-da uky ýagdaýynda töweregimizde bolup geçýän zatlardan bihabardyrys. Beýni ýok bolsa, aň hem bolmaz. Bizden öň ölenleriň bize hiç hili täsiri ýok. Biz bilen aragatnaşyklary ýok. Eden zatlarymyza, bolup geçenler barada hiç hili pursatlary, duýgusy ýa-da bilýän zatlary ýok. Biz ölenimizden soňra milliardlarça ýa-da katrillionlarça janly-jandar gelip geçer. Ýöne biz bu ýerde bolmarys. Nämäniň bolup geçýänligi hakda pursadymyz, düşünjämiz, duýgymyz bolmaz. Tanatologiýa ölümi öwrenýän ylymdyr. Ölüm näme? Ölümiň kesgitlemeleri näme? Görşüňiz ýaly, dürli ewolýusiýa we hatda fiziki sebäplere görä, janly-jandarlar belli bir nokatdan soň garrarlar we ölerler. Geliň hemmämiz birlikde ölümiň käbir kesgitlemelerine göz aýlaly. Fiziologiki ölüm. Bu kesgitleme görä, ölüm bir hadysa däl-de bir prosesdir. Ýagny, ölmek, durmuşy we ölümi bir setirde bölmeýär. Tersine, ýaşaýyş bilen ölümiň arasynda giňişlik, proses höküminde kesgitlenýär. Ölümiň bu düşündirilişine görä ýaşaýyş tolkunlary vital things manysynyň doly bes edilmesidir. Durmuşyň dört sany ýaşaýyş tolkuny bardyr. Bedeniň temperaturasy, adamlarda adatça otuz alty ýarym derejedir. Ýürek ritmi, bäbeklerde minutda ýüz, ýüz ýigrimi urgy, çagalarda dogsan, ýüz on urgy, ýetginjeklerde segsen, ýüz urgy, ulularda Minutda elli-segsen urgy bolmalydyr. Gan basyşy adatça ýüz ýigrimi sistolik, segsen diastolik bolmalydyr. Dem alyş tizligi adatça minutda on iki-ýigrimi dem bolmalydyr. Ýatda saklamaly zatlarymyzyň biri ýokarda sanap geçen zatlarymyz adamdan adama üýtgändir. Ölümiň fiziologik kesgitlemesine görä, eýýäm bir-biri bilen baglanyşykly bu dört durmuş tolkunynyň biriniň Ýa-da köpüsiniň ýoklugy ölümiň bolandygyny görkezýär. Bu kesgitlemä görä, fiziologik taýdan ölen adamlar lukmanlar tarapyndan direldilip bilner. Şonuň üçin bu düşünjä durmuşa döndürmek, reanimasiýa, ady berilýär. Ölümiň indiki kesgitlemesi kliniki ölüm. Ölümiň bu kesgitlemesine görä, gan aýlanyşygy we dem almagyň bes edilmelidir. Bu, ýürek işlemegini bes edeninde ýüze çykýar. Kliniki ölüm gysgaça ýürek durmagy hökmünde kesgitlenip bilner. Ýüregi duran biriniň kliniki ölüme duçar bolandygy aýdyp bolar. Kliniki ölümden on bäş-ýigrimi sekunt geçýänçä aňymyz işlemegini dowam etdirer. Aslynda köp adam bu döwürde kynçylyklar başdan geçirmeýär. Kliniki ölüm ýüze çykanda ýüregiň aşagyndaky organlar otuz minut ýaşamany dowam etdirýärler. Gözegçilik astynda saklanýan bedenden aýrylan eller we aýaklar alty sagat ýaşamana dowam etdirer. Süňkler, tendonlar, deri kliniki ölüminden soňra sekiz-on iki sagat ýaşamana dowam etdirýärler. Ýöne ýürekden soň öljek iň çalt organ beýnidir. Beýni, ýürek duranyndan soňra, ýagny kliniki ölüminden soňra üç minudyň dowamynda bölek-bölek ölmäge başlaýar. Ölüm tamamlanmagy ýagdaýdan-ýagdaýa üýtgäp bilse-de, beýindäki iň duýgur nerwlere eýe bolan we ýatkeşlige bagly bolan hippokampus bölegi kislorod almadykdan on minut içinde öler. Ölüm kesgitlemelerinden ýene biri beýni ölümi. Beýni ölümi, ölümiň beýni we nerw ulgamy bolan jandarlarda ýüze çykýandygyny görkezmegiň peýdaly usullaryndan biridir. Bir janly öýjükleriň ýygyndysy bolup, bu öýjükler birleşip dokumalary we organlary emele getirýär. Beýni bu organlara gözegçilik edýän organyň adydyr. Şonuň üçin beýin ölümi emele gelen bir janlyda bedeniň galan haýsam bolsa bir aýratynlygy galmaz. Şeýle-de bolsa bu ýerde pikirlendirýän nokat şudur. Beýnimiziň ölümi bedenimiziň hemme ýeriniň ölýändigini aňlatmaýar. Adam medisina enjamlary arkaly diri saklanyp bilýän bolsa, bedeniň dürli ýerlerindäki öýjükler bu enjamlar ulanylmasa-da Beýni öleninden soň birnäçe sagatlap aýratyn ýaşamagy dowam etdirer. Şonuň üçin beýniniň ölümi organizmiň ähli bölekleri bilen ölmegi mümkin däldigini, ýöne indi öňküsi ýaly tutuşlygyna ýaşamagyň mümkin däldigini görkezýän ölüm kesgitlemesidir. Aýdyşymyz ýaly beýni we nerw ulgamy bolan köp öýjükli organizmlerde ulanylmagy gaty amatly we peýdaly kesgitlemedir. Beýin ölüminiň ýüze çykmagy üçin aşakdaky alamatlar gözlenýär. Agyrylara jogap bermezlik, ýüz myşsalaryna jogap bermezlik, okulosefaliki refleksiň ýitmegi, korneýa refleksiň ýitmegi, kaloriki testine jogap bermezlik, öz-özünden dem almagy bes etmek. Ölüm kesgitlemelerinden ýene biri biologiki ölüm. Janly-jandarlar bir öýjükden ýa-da trilýonlarça öýjükden ybarat bolup biler. Ýaňky aýdyp geçen beýnimiziň ölümi beýni we nerw ulgamy bolmadyk janly-jandarlara degişli däldir. Bir öýjükli jandar üçin ýa-da köp öýjükli janly içinde bar bolan şahsy bir öýjük üçin ölüm kesgitlemesi aýry ýagdaýda edilmelidir. Biologiýada ölümiň umumy kabul edilen kesgitlemesi bir organizmiň bedendäki ähli öýjükleri bilen işlemezligi üçin organizmiň bitewüliginiň ýaramazlaşmagy höküminde kesgitlenýär. Şonuň üçin bu kesgitlemä görä beýin ölümi, fiziologik ölümi, kliniki ölümi başdan geçiren janly-jandarlar birnäçe sagadyň dowamynda biologiki taýdan ölmeýär. Sebäbi bedenimizdäki öýjükleriň käbiri ýaşamany dowam etdirýär. Haçanda içerdäki iň soňky öýjükde biohimiki we fiziologiki işleýşini dowam etdirip bilmejek ýagdaýda bölünse, Ana şonda biologiki ölümiň bolup geçýänligi aýdylýar. Biz biologiki ölümi dört tapgyrda öwrenmegimiz mümkin. Çöküş, ulgamyň çökmegi, ölüm, könelme. Mähriban dostlar, bu wideomyzyňam soňuna geldik. Wideomyzy halarsyňyz diýip umyt edýän. Eger-de wideo göwnüňizden turan bolsa, laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideoda görüşýänçäk özüňize gowy serediň.